Nitolbuk, Missier qaddis, biex tibgħat l-Ispirtu tiegħek fuq kull wieħed u kull waħda minna, ħalli nagħrfu l-Ġuda li hemm fina, mhux biex nikkundannaw lilna nfusna, mhux biex naqtgħu qalbna u niddispraw, imma biex nemmnu tassew li aħna maħbubin u imfaħħrin minnek. Agħtina Spirtu Qaddis Indiema perfetta li tagħraf mhux tant in-nuqqas li għamilna aħna, imma l-weġgħa li nagħmlu lilek u lil ħutna. Dan nitolbulek bl-istess Sidna Ġesù Kristu, illi jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Imbagħad wieħed mit-tnax, jismu Ġuda l-Iskarjota, mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom, Xi tridu tagħtuni u jien nagħtikom lil Ġesù f'idejkom? U huma tawh tletin biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesù f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-Għażmi, id-dixxipli resqu lejn Ġesù u qalulu, Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-Għid? U qalilhom, Morru l-belt għand it-tali, u għidulu, Qalek l-Imgħallem, Is-siegħa tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-Għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesù, u ħejjew l-ikla tal-Għid. Għall-ħin ta' filgħaxija qagħad fuq il-mejda flimkien mat-tnax, u waqt l-ikel qal, Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna, u kull wieħed minnhom beda jsaqsih, Jaqaw jien, Mulej? U Ġesù weġibhom, Dak li jmidd idu u jbill il-ħobż fi platt wieħed miegħi, dak li se jittradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu. Imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu Bin il-bniedem ikun mogħti f'idejn l-għedewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Qabeż Ġuda dak li ttradih u qallu, Jaqaw jien, Rabbi? Wieġbu Ġesù, Int qiegħed tgħidu, Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. Tajjeb, il-lejla t-tajba lil kulħadd, wasalna fit-tieni jum ta' riflessjonijiet fil-Ġimgħa Mqaddsa, il-ġurnata tat-Tlieta, u llum ser niddedikawha għall-personaġġ, għall-figura ta' Ġuda. Hekk meta ngħidu Ġuda, jaħbtu ħafna affarijiet ma' moħħna. Imnalla kien Ġuda għax fl-aħħar mill-aħħar sibna ħati. Sibna l-bniedem ħażin li minħabba fih Ġesù kellu jsofri, ibati u jmut, u imbagħad irxoxtaqa mill-imwiet. Imma kważi kważi din il-preżenza ta' Ġuda fil-Vanġelu hija komda, mhux biss għad-dixxipli, mhux biss għall-ħdax l-oħra, imma wkoll għalina, għax almenu sibna l-ħati. Interessanti li din l-esperjenza tiġri fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħafna drabi ma nistrieħux sakemm insibu l-ħati, u anki l-istess istituzzjonijiet ġudizzjarji jikkonfermawna f'dan, anki jekk mhux dejjem Ikollhom raġun mija fil-mija, mhux għax irid immiri l-istituzzjoni, imma kif ser naraw ħafna drabi wara ħtija ta' bniedem ikun hemm mhux biss il-persuna imma jkun hemm ħafna ċirkustanzi, ħafna sitwazzjonijiet. Hekk u llejla ser nindunaw dak li Don Primo Mazzolari, li semmejna wkoll ilbieraħ, f'waħda mill-meditazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa li għamel fil-parroċċa tiegħu qrib Milan, jitkellem proprju dwar Ġuda mio fratello, Ġuda ħija, jew Ġuda li hemm fija, Ġuda tewmi miegħi, Ġuda li huwa jien. Hekk l-ewwel u qabel kollox naħseb ta' min jiftakar li dan l-isem ta' Ġuda jiġbor fih poplu, Għaliex? Għax l-isem Ġuda, Ġuda hu msemmi għall-poplu Lhudi, Juda, il-Lhud, il-Lhud. L-isem Ġuda jiġbor fih proprju l-poplu Lhudi kollu. Forsi kien minħabba f'hekk li din id-darba ma waħħalniex f'persuna, imma l-istorja waħħlet f'poplu sħiħ. Forsi kien minħabba f'hekk li għal sekli sħaħ, millenni sħaħ, Id-dinja kollha ħaditha, b'mod speċjali l-Ewropa, ħaditha kontra dan il-poplu identifikat fil-persunaġġ, fil-persuna ta' Ġuda, Juda, il-Lhud. Imma dan kollu jkompli jurina kemm dan Ġuda mhux persunaġġ uniku, mhux persuna waħda. U dan li ser naraw matul ir-riflessjoni li ser nagħmlu llum. Ser nindunaw li Ġuda jew parti minnu tinsab fija, tinsab f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Ekku allura fl-aħħar ta' din il-meditazzjoni rridu naslu Hekk għal punt importanti. Se nipprova nsemmi fejn irridu naslu biex imbagħad it-triq tkun iktar ċara, it-triq li nagħmlu l-passi li nimxu wieħed wara l-ieħor, inkunu nafu fejn ser jeħduna. Fl-aħħar tal-Vanġelu rridu naslu proprju għall-isem ta' Ġuda. L-isem Ġuda jfisser imfaħħar, Praised, lodato, hekk ifisser l-isem ta' Ġuda. Hekk forsi tifsira li Ġuda nnifsu ma fehemx, forsi tifsira li lanqas jien, lanqas int ma fhimna fil-ħajja. Il-fatt li aħna fundamentalment, profondament, profondament, profend, fil-profondità tagħna maħbubin minn Alla. U din hija l-problema l-kbira ta' kull wieħed u kull waħda minna. Għax meta ma nħossuniex maħbubin fil-profondità tagħna, fil-profondità tal-persuna tagħna, allura ma nafdawx fil-pjan ta' Alla, ma nafdawx f'dak li Alla jixtieq minna, f'dak li Alla jsejħilna għalih permezz tal-Kelma tiegħu u permezz tal-istorja. Meta ma nemmnux li aħna verament milqugħin maħbubin minnu, allura nfittxu bħal Ġuda Li nsibu, li nagħmlu, li niddeċiedu t-triq għal rasna. U nwaħħlu f'rasna li dik hi t-triq it-tajba. U din it-triq titfagħna fil-ħajt, din it-triq titfagħna fil-ġenb. Din it-triq titfagħna biex saħansitra neqirdu lilna nfusna jekk ma nindunawx fil-ħin, kif jiġrilu dan il-persunaġġ Bibliku, dan il-persunaġġ tal-Vanġelu, Ġuda. Hekk li jien ser nipprova hekk flimkien magħkom illejla nirrifletti fuq ħames episodji tal-ġrajja ta' Ġuda. Hekk tnejn minnhom smajnihom fil-qari li għadna kif qrajna. Qari silta oħra rajniha lbieraħ, tkellemna fuqha lbieraħ, però lbieraħ iffukajna fuq il-fwieħa, fuq il-figura ta' Marija illi taħli l-imħabba tagħha simbolikament fil-fwieħa, taħlija fuq il-persuna ta' Ġesù. Imħabba ħalja, imħabba infinitament ġeneruża, imħabba ġeneruża għal kollox, imħabba li tikkorrispondi, għedna lbieraħ xi ftit, għall-imħabba li Alla l-Missier għandu għalina, permezz tal-għotja ta' din il-konsenja li jagħtina f'Ibnu Ġesù. U għandna lil Ġuda illi jirreaġixxi. Ġuda għandu l-problemi. Hekk mill-ewwel nindunaw illi f'din ix-xena, kif smajna lbieraħ fil-Vanġelu, Ġuda għandu problemi fejn tidħol l-imħabba. Forsi għandu diffikultà li mhux kapaċi jilqa', jaċċetta li jkun maħbub. Hekk hu din id-diffikultà tidher meta jirrabja, meta jipprotesta, meta jara lil Marija tkun daqshekk ġeneruża fl-imħabba tagħha ma' Ġesù, tant li jgħid dan ħela, dan ħela. Hekk hu Ġuda mhux il-bniedem li jħobb, mhux il-bniedem li jħalli lil min iħobbu, mhux il-bniedem sentimentali, mhux il-bniedem tal-emozzjonijiet, Nistgħu ngħidu li mhux il-bniedem tal-emozzjonijiet, mhux il-bniedem li jintilef f'dak li jħoss, imma bniedem li jaf x'irid, bniedem li għandu pjanijiet ċari f'rasu, bniedem li jikkalkula. Saħansitra kien kapaċi jikkalkula f'tebqa t'għajn kemm jiswa dak in-nard pur u kemm iħalli qligħ u forsi kemm f'oqra seta' imantni, irejjaq bih. Eż. Intendi, il-moħħ ta' Ġuda mhux il-moħħ evanġeliku, mhux il-moħħ mimli bl-imħabba, bl-akkoljenza illi Ġesù ġie biex joffrilna, ġie biex jagħtina, imma huwa l-moħħ tal-kalkoli. Huwa l-moħħ ta' dik il-persuna li għandha pjan u taf fejn trid tasal, indipendentement mit-tbatija li trid tbati hi jew li jrid ibati ħaddieħor. Ġuda hu persuna determinata, persuna li jippjana, persuna li jikkalkula. Tant hu hekk li l-Vanġelu jippreżentalna lil dan Ġuda bħala personaġġ ftit differenti, appostlu ftit differenti mill-ħdax l-oħra. Filwaqt li l-ħdax l-oħra kollha kemm huma ġejjin min-naħa tal-Galilija, u bejn wieħed u ieħor kollha ħerġin mill-ambjent tas-sajjieda, mill-ambjenti minn irħula sempliċi ta' nies foqra, ta' nies li jaqalgħuha u jikluha, Ġuda le. Ġuda aktarx kien ġej minn Iskarjot, minn dan ir-raħal qrib Ħebron, l-isfel, in-naħa t'isfel ta' Iżrael, iktar qrib Ġerusalemm. U Ġuda milli jidher kien bniedem intellettwali. Ġuda milli jidher kien bniedem li jaf, anki għaliex il-Vanġelu stess, anki li smajna lbieraħ jgħidilna li kellu f'idejh il-kontabilità, kellu f'idejh il-flus. Allura kien bniedem li jaf u forsi kien jaf li jaf. u minħabba f'hekk Ġuda kważi kważi ried hu jagħmel it-triq tal-ħelsien lill-Mulej. Ried hu jurih lil Ġesù kif għandu jsalva lid-dinja. Ried hu lill-Mulej Ġesù jesponih f'sitwazzjonijiet ħalli tassew ikun kapaċi juri l-qawwa tiegħu biex toħroġ l-idea ta' Messija qawwi, Messija setgħan, Messija li kien jikkmanda mhux biss lill-art ta' Iżrael imma l-popli kollha l-oħra tal-madwar. Messija li kellu jirbaħ lil Ruma, li kienet l-għadu prinċipali tal-Lhud. Waħħal dan f'moħħu Ġuda. Aktarx li studjużi jgħidulna li din kienet ir-raġuni prinċipali li minħabba fih iktar 'il quddiem, kif ser naraw, jippjana jikkuntratta mas-saċerdoti tat-tempju, mal-mexxejja, mal-kapijiet tal-Lhud biex ibigħ lil Ġesù. Ġuda allura għandu diffikultà fejn tidħol l-imħabba. Ġuda huwa jien, Ġuda huwa int. Ilkoll kemm aħna għandna imħabba li hija feruta. Ilkoll kemm aħna żgur m'għandniex storja, passat li huwa lineari fejn tidħol l-imħabba. Jekk Ġuda ma jafx x'inhi mħabba, mhux ħtija tiegħu, jew almenu mhux ħtija tiegħu għal kollox. Anki jekk, kif nafu mill-Vanġelu u kif se naraw iktar 'il quddiem, Ġesù kontinwament, kontinwament jibqa' joffrilu l-imħabba tiegħu u Ġuda qisu ma jafx x'inhi, qisu mhux kapaċi jinduna biha, qisu mhux kapaċi jagħrafha. Kemm niltaqgħu ma' nies fil-ħajja tagħna li jkunu ngħidulhom insensittivi, kważi kważi mingħajr emozzjonijiet. Kważi kważi nindunaw li dawn in-nies ikollhom bżonn min jixxejkjahom, min jgħidilhom oj, għax m'intomx tħossu xejn. Għaliex f'moħħkom għandkom biss x'se tiggwadanjaw, x'se taqilgħu? Għaliex ma toqgħodux taraw? Kemm nies se jbatu, jew forsi t-tbatija li intom stess se toħolqu għalikom infuskom? Kemm niltaqgħu magħhom dawn in-nies fil-ħajja tagħna? Kemm niltaqgħu ma' nies fil-ħajja tagħna? U forsi aħna stess, kemm inkunu aħna stess illi mhux kapaċi nilqgħu naċċettaw li xi ħadd iħobbna u jħobbna tassew? Kemm nibżgħu meta xi ħadd iħobbna b'xejn! Kemm m'aħniex kapaċi nafdaw, nemmnu, li verament tassew ridilna l-veru l-ġid tagħna mingħajr ma jkun irid xejn lura. U allura jien ukoll Ġuda. U meta nħossni hekk, meta nħoss li għandi vojt fija, għandi vojt li jrid jimtela' bl-imħabba, allura mbagħad min jaf kif nipprova nimlieh? Min jipprova jimlieh direttament bl-imħabba, imma mhux bilfors. Hawn minna min jipprova jimlieh bl-arriviżmu, bil-karriera, fejn jasal, bil-popolarità, ifittex post li jkun fih min għalih stmat, irrispettat, meqjum, għax hu b'dak il-mod li imbagħad b'xi mod iħossu rispettat, iħossu maħbub. Imma l-vojt il-kbir, il-ħofra l-kbira li hemm fil-qalb tagħna, jisimha bżonn tal-imħabba. Bżonn li nkun milqugħ, bżonn li nkun aċċettat. Hekk hu għalkemm Ġesù jipprova jagħmilha kemm-il darba din l-esperjenza ma' Ġuda. Se naraw fil-Vanġelu tal-lum, fl-episodji li ser naqraw, li se naraw flimkien. Kemm-il darba jgħidlu ħabib, saħansitra jaslu biex jasal biex ibusu. Hemm Ġesù lil Ġuda u Ġuda lil Ġesù. Ara taħsbu li dik il-bewsa kienet falza min-naħa ta' Ġesù lejn Ġuda. U forsi lanqas min-naħa ta' Ġuda lejn Ġesù. Forsi kien hemm imħabba vera. Imma mħabba kif dehrlu hu, imħabba kif fehem f'moħħu. Hekk ħafna drabi aħna wkoll jiġrilna bħal Ġuda. Ninqdew b'Ġesù. Ninqdew b'dak li jixtieq Alla minna. Ninqdew mhux naqdu lil Alla, ma nkunux qaddejja veri ta' Alla u qaddejja veri tal-Vanġelu, imma b'xi mod nippruvaw niggwadanjaw, nippruvaw nużaw lil Alla għall-gwadanji tagħna, għall-interessi tagħna. U allura Ġuda, niġu għall-Vanġelu li għadna kif smajna, Ġuda x'jagħmel? Imur għand il-qassisin il-kbar u jgħidilhom, Xi tridu tagħtuni u jiena nagħtikom lil Ġesù f'idejkom? Hekk l-istudjużi jgħidulna li l-iktar ħaġa importanti għal Ġuda ma tantx kienet il-flus, anki jekk San Ġwanni l-bieraħ qalilna li kien ħalliel, li l-flus kien jużahom hu, imma kien jużahom għal xi ħaġa l-flus. Imma aktar minn hekk, dan il-kapaċità li jagħmel il-business li jikkuntratta Ġuda turina li kien bniedem li jirraġuna, li kien bniedem ġust. Jekk se nagħtikom xi ħaġa, intom tridu tagħtuni xi ħaġa lura. Aktarx dan Ġuda kien bniedem li jagħmel lilu nnifsu waħdu. Jista' jkun li, ma nafx, imma jistgħu jkunu diversi l-ipotesijiet. Ġuda bniedem bħali, bħalna. Jista' jkun li forsi kellu xi tbatijiet meta kien żgħir. Forsi ma tantx kien apprezzat, ma tantx kien stmat. Hu bena lilu nnifsu waħdu. Jew inkella bil-maqlub forsi kien stmat iżżejjed, forsi kien imħajjem iżżejjed dejjem għamel dak li ried, dejjem għamel dak li fettillu f'rasu. Jista' jkun. Tista' tkun din l-oriġni, dawn iż-żewġ estremi, l-oriġni tan-nuqqas ta' kapaċità ta' Ġuda li jħossu mfaħħar, kif ismu tassew iġib, it-tifsira li jġib ismu, li jħossu maħbub, li jħossu internament fil-paċi miegħu nnifsu. U allura Ġuda jħossu li jrid jagħmel xi ħaġa. Iħossu li mhux biss irid jagħmel hu xi ħaġa, imma li jrid ukoll jistimola lil Ġesù, iġiegħel lil Ġesù jagħmel xi ħaġa. Min jaf, forsi ried iħalli isem dan Ġuda, Ġuda li jġib l-isem tal-poplu Lhudi. Iħalli isem għal liema raġuni? Forsi xtaq iħalli isem biex ikun hu wieħed mir-raġunijiet, wieħed minn dawk li l-iktar, Ibbuttaw għall-kawża tal-ħelsien! Issagrifikaw lilhom infushom għall-kawża tal-ħelsien tal-poplu Lhudi u li kien iġib l-isem tal-istess poplu. U allura Ġuda jagħti lil Ġesù f'idejn il-Lhud. Interessanti għax kif semmejna lbieraħ, il-kelma bil-Latin tradere jew bil-Grieg paradidomi tfisser mhux titradixxi Mhux biss tittradixxi, tinganna lil xi ħadd, qisek tidħak b'xi ħadd, imma tikkonsenja lil xi ħadd, tagħti lil xi ħadd. U allura hawnhekk għandna proprju l-logħba tal-bniedem li huwa jien, li huwa int, li huwa Ġuda, illi rridu nagħtu lil xi ħadd f'idejn xi ħadd ieħor, irridu nagħmlu l-persuni oġġett u x'hekk meta jien ninqeda b'persuna, nuża b'persuna, nagħmilha oġġett il-persuna, nabbuża minnha, nużaha. U min-naħa l-oħra għandna lil Alla li jħalli lilu nnifsu jiġi mogħti, li jħalli lilu nnifsu jiġi prattikament maħkum minn din il-logħba tal-bnedmin. Aħna li rridu naħtfuh f'idejna u Alla li jħalli lilu nnifsu jiġi meħud minna. Alla li jagħti lilu nnifsu. E. Hawnhekk naraw ftit hekk id-differenza bejn il-mod kif jaħsibha Alla u l-mod kif naħsbuha aħna. Hekk, u din il-loġika ta' Ġuda li jagħti lil Ġesù f'idejn il-Lhud, il-Lhud imbagħad jagħtuh f'idejn Pilatu u Pilatu jagħtih f'idejn is-suldati, is-suldati jagħtuh mejjet f'idejn Marija u Marija tagħtih Ħaj lilna, u x'hekk fl-Ewkaristija neħduh f'idejna aħna fl-Ewkaristija. Din il-logħba għadha sejra sal-lum. Aħna li rridu naħtfu, aħna li nużaw idejna biex naħkmu, biex nippossiedu, u Alla li jinqeda proprju b'dan l-atteġġjament żbaljat tagħna, b'dan id-dnub tagħna, biex jagħmel dak li jaf jagħmel, jagħti lilu nnifsu. Kemm hi sabiħa din il-verità! Kemm hija ta' konsolazzjoni! Kemm hija ta' ħelsien għal kull wieħed u kull waħda minna! Il-parti tagħna tal-Vanġelu, hekk kif se naraw iktar 'il quddiem, il-parti tagħna tal-Vanġelu hi d-dnub tagħna. Id-dnub tagħna. U rridu nagħmlu però mhux bħal Ġuda, imma bħal Pietru, naraw jekk Alla jrid għada. Irridu nagħrfuh dan id-dnub. Irridu naċċettawh li dan il-ħażen, li l-ħażen jagħmel parti mill-ħajja tagħna. Għax jekk aħna ma naċċettawx li aħna dgħajfin, jekk aħna ma naċċettawx id-djufija tagħna, jiġrilna bħal Ġuda. Nispiċċaw biex neqirdu lilna nfusna. Dan kien l-iżball il-kbir ta' Ġuda. Ġuda self made, eh? U jagħmel lilu nnifsu imma wkoll jeqred lilu nnifsu. Kollox jibda minnu jispiċċa fih. Din id-diffikultà ta' Ġuda kienet illi jinduna li f'ħajtu ma jiddependix kollox minnu. U meta l-pjanijiet tiegħu ma marrux kif xtaqu, allura spiċċa biex mhux igerger kontra d-dinja imma biex qered lilu nnifsu. Spiċċa biex tgħallaq. U allura dan Ġesù jagħmel l-oppost ta' dak li nagħmlu aħna. Aħna naħtfuh f'idejna lil Ġesù, u Ġesù jinqeda proprju b'dan l-atteġġjament ta' possessività tagħna, b'dan il-ħażen tagħna, biex ikun hu, u min hu Ġesù, dak li jagħti lilu nnifsu. Dak li jħobbni, dak li jħalli lili naħtfu u nieħdu, anki jekk b'mod żbaljat, anki jekk naggredih. U allura minn dak il-ħin, jgħidilna l-Vanġelu, Ġuda beda jsib okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesù f'idejhom. U hawnhekk għandna x-xena ta' Ġuda waqt l-aħħar ikla. Hekk u nixtieq, hekk hawnhekk inġib quddiem għajnejkom, hekk lil Ġesù imdawwar bi tnax. Hekk wieħed ittradih, ħallas għalih, l-ieħor ċaħdu tliet darbiet u l-għaxra l-oħra x'għamlu? Ħarbu. U Ġesù lil dawn it-tnax jagħti lilu nnifsu fil-ħobż u fl-inbid, fl-Ewkaristija. Hekk kemm hi sabiħa, Ġesù li jagħti lilu nnifsu fl-Ewkaristija. Hemm fl-ikla tal-Għid, l-ikla tal-ħelsien, l-ikla li biha l-Mulej mhux biss ifakkar il-ġrajja tal-poplu Lhudi li jeħles mill-jasar tal-Eġizzjani, imma fuq kollox jeħles lili, lilek, lil kull wieħed u lil kull waħda minna mill-jasar tal-mewt u tal-ħażen. Min se jittradih lil Ġesù? Min, min hu dan il-wieħed li se jittradih lil Ġesù? Dak il-wieħed huwa jien. Kull wieħed minnhom, beda jistaqsih. Jaqaw jien, kull wieħed minnhom. Hekk hu naħseb ta' min jiftakarha, hekk hu ta' min jiċċelebraha din il-verità, din ir-realtà kull darba li nieħdu sehem fl-Ewkaristija. Għaliex? Għax din il-verità tagħmel l-imħabba ta' Alla wisq ikbar Hemm minn ħafna drabi kif ngħixuha, kif inħossuha. Ħafna drabi aħna jidhrilna li mmorru għall-quddies, għall-Ewkaristija, forsi notfa, forsi għax m'għamilniex ħtija. U allura mmorru bl-idea li jistħoqqilna. Immorru bl-idea li ħdimna għaliha l-Ewkaristija. Imma sa mill-bidu nett, sa mit-twaqqif tagħha l-Ewkaristija kienet magħmula għal min tinbin, għal min ma jistħoqqlux. Wieħed biegħu, l-ieħor ċaħħdu għal tliet darbiet, l-oħrajn ħarbu. Dawn ħadu f'idejhom l-Ewkaristija. U Ġuda wkoll lil Ġesù jgħidlu, Ġuda wkoll jgħidlu, Jaqaw jien lil Ġesù. Jaqaw jien, Rabbi, hekk jgħidlu lil Ġesù. Waqt li l-appostli l-oħra, d-dixxipli l-oħra, flok li jgħidulu Rabbi, jgħidulu Mulej, Mulej, jaqgħu Jien Mulej. Ġuda le, Ġuda lil Ġesù jgħidlu jaqgħu Jien Rabbi. U hemm differenza bejn iż-żewġ espressjonijiet użati waħda minn l-appostli u l-oħra minn Ġuda. Għax meta l-appostli lil Ġesù jsejħulu Mulej, forsi mhumiex jifhmu dak kollu li li kien qiegħed jgħid. Forsi ma jafuhx, forsi mhumiex intelliġenti daqskemm kien intelliġenti Ġuda. Imma meta jgħidulu Mulej, qegħdin jgħidulu lil Ġesù, Aħna sottomessi lejk, int is-Sinjur tagħna. Il-ħajja tagħna nafdawha f'idejk. Dak li tgħid int għalina huwa tajjeb anki jekk ma nifhmuhx. Ħa jseħħ dak li trid int. Hija l-fidi fiduċja f'Alla. Il-fidi vera. Waqt li Ġuda jurina bl-espressjoni tiegħu jaqaw jien, Rabbi, jaqaw jien, Mgħallem, ma jgħidlux Mulej lil Ġesù. Imma jgħidlu Mgħallem. Juri li lil Ġesù jifhmu. Li lil Ġesù forsi jagħtih raġun, imma lil Ġesù mhux qiegħed jissottometti ruħu għalih. Ir-relazzjoni ta' Ġuda ma' Ġesù mhix bħal dik tal-appostli waħda ta' fidi, fiduċja, telqa', dak li tgħid int nagħmlu, le. Imma Ġuda jibqa' jippjana għal rasu. U din hija l-problema mhux ta' Ġuda biss imma ta' kull wieħed u kull waħda minna. Hekk li rridu nippjanaw għal rasna. Hekk li kultant niddubitaw nibdew ngħidu ma, imma Ġesù veru għandu raġun imma jekk dak ta' min jafdah jew le. Hekk f'din is-sitwazzjoni ta' min jafdah jew le lil Ġesù. Hekk illum żdiedu ħafna iktar u x'hekk dawk li jinstabu pożittivi. Imma ta' min jafdah jew le lil Ġesù. Imma fejn irid iwassalna Ġesù? E, imma, tgħid, din il-fidi għandha x'taqsam ma' dan kollu li qegħdin ngħixu jew le? Jew il-fidi hija xi ħaġa u l-ħajja ta' kuljum hija xi ħaġa oħra? E, u allura tiġina t-tentazzjoni li ma nafdawhx. U tiġina t-tentazzjoni li nibdew nirraġunaw b'moħħna. Interessanti għax kienet x'kienet ir-raġuni li minħabba fiha Ġuda tradixxa lil Ġesù? Hawn min jgħid li kienet minħabba l-flus imma kif diġà spjegajna aktarx li li Ġuda kellu f'moħħu pjan. Kellu f'moħħu pjan li lil Ġesù jpoġġih f'pożizzjoni f'sitwazzjoni li juri l-qawwa tiegħu, li juri l-mirakli tiegħu, hekk li jbiddel il-ġebel u jagħmlu ħobż. Hemm kif it-tentazzjonijiet, hemm li jaqbeż minn fuq it-tempju għal isfel u ma jiġilu xejn u jilqgħuh l-anġli, ħalli jwerwer lir-Rumani u lil kulħadd u kulħadd ikun sottomess għalih. Dak kien il-pjan ta' Ġuda. Kien differenti għal kollox mill-pjan ta' Ġesù, mibni fuq l-umiltà, mibni fuq il-qadi, mibni fuq il-maħfra, mibni fuq l-akkoljenza, mibni fuq is-servizz, mibni fuq l-aċċettazzjoni tas-sofferenza, mibni fuq l-aċċettazzjoni tas-salib, mibni fuq it-tħaddin tal-istorja, tad-destejn tal-bniedem, ma jkunx li rrid jien imma li trid int. Eh? U allura Ġuda din ma aċċettahiex. Allura nistgħu ngħidu, kienet x'kienet ir-raġuni? Nistgħu ngħidu li r-raġuni li minħabba fiha Ġuda ttradixxa lil Ġesù kienet illi ma felaħx għad-delużjoni. Ma ippruvaw ifhmu ftit, eh, jiena nħossha fundamentali din hekk għal min hu għalija. Hekk Ġuda ma felaħx għad-delużjoni. Għaliex? Għax Ġesù llum jew għada se jgħaddik minn delużjoni.

Bħalma ġralu Pietru, anki Pietru ma felaħx għalija. Imma Pietru mbagħad induna wara, naraw għada jekk Alla jrid. Ġuda baqa' ma ndunax. Ġuda dak li kellu f'moħħu fil-bidu baqa' f'moħħu sal-aħħar. Hekk hu ma rridux ninsew realtà li tgħodd għalina lkoll, li dan Ġuda, kif naraw spiss anki fis-siltiet li qegħdin nirriflettu fuqhom, dan Ġuda kien magħżul u maħbub minn Ġesù. Kien wieħed mit-Tnax, wieħed mill-għeżież ta' Ġesù, wieħed minn dawk li Ġesù għażel għalih. Kif jien, int u kull wieħed u kull waħda minna, magħżulin biex inkunu ma' Ġesù, biex inkunu ħbieb ta' Ġesù. Hekk kif Ġesù jgħidlu kemm-il darba, ħabib, kemm-il darba, u jbusu. Fil-Vanġelu ta' San Mattew, darba biss Ġesù jsejjaħ lil xi ħadd ħabib. u jsejjaħ ħabib lil Ġuda. Ara taħsbu li kienet xi ħaġa sarkastika, ironika, imma kienet ir-realtà, il-verità, li Ġuda ma fehemx, li Ġuda baqa' ma jistax jaċċetta. U allura aħna wkoll irridu noqogħdu attenti għal din id-delużjoni fil-mixja tagħna tal-fidi. ikollna iktar minn waħda deċiżjonijiet fil-mixja tagħna tal-fidi. Hekk forsi bħalissa qed ngħixu lkoll kemm aħna flimkien waħda minnhom, waħda minn dawn id-deċiżjonijiet. U t-tentazzjoni tkun li naqbdu t-triq tagħna, li nitilqu t-triq tal-fiduċja, li nitilqu t-triq tal-abbandon, li nitilqu t-triq tal-imħabba lejn Alla, li nitilqu t-triq taċ-ċertezza li Alla mhux se jitlaqna, Li Alla qiegħed magħna. Li Alla se jkun ħdejna. Li Alla qiegħed magħna hemm proprju fil-mumenti iebsa ta' tbatija. U allura jaqaw jien Rabbi, jgħidlu Ġuda lil Ġesu'. U Ġesu' jwieġbu int qiegħed tgħidu. Ġesu' jerġa' jagħtih iċ-ċans lil Ġuda, jerġa' jagħtih ċans biex jinduna, jagħraf il-verità tiegħu, kif jagħti ċans lilna sikwit, hekk sikwit. U forsi dak il-ħin meta nindunaw li żvjajna mit-triq, meta nindunaw li qegħdin iktar nimxu fuq il-passi tar-ras iebsa tagħna milli fuq dak li jixtieq Ġesù minna, dak il-ħin forsi nħossuna ftit ixxejkjati, Inħossuna ftit fil-ħtija u ngħidu, Kos, hu forsi tajjeb immorru lura, imma ħafna drabi x'jiġrilna? Le. Ħafna drabi nwebbsu rasna u nagħmlu bħal Ġuda. Nibqgħu mexjin fit-triq. Hekk hawnhekk jiġu f'moħħi dawk il-persuni, pereżempju, hux hekk? li għandhom l-għażliet, li qegħdin quddiem għażliet bħalissa fil-ħajja. Jikkorrompix jew le? Jigdibx għall-interess tiegħu jew le? Iħallix il-mara jew lir-raġel jew le? Jafdax f'Alla fil-fedeltà taż-żwieġ jew le? Eh? Proprju qegħdin f'din is-sitwazzjoni, eh, f'din il-prova, eh, tal, tal-frustrazzjoni, tad-delużjoni li Alla fil-ħajja tagħna kultant jgħaddina minnha biex ikabbarna, ikabbarna fil-fiduċja, fit-telqa tagħna f'idejh. ħalli nikbru fl-intimità tagħna miegħu, ħalli hu jsir iktar aħna u aħna nsiru iktar hu. Interessanti għax proprju fil-Vanġelu ta' San Ġwann, kif anki jirrakkonta San Mattew, imma f'San Ġwann qiegħda b'mod iktar ċara, Interessanti għaliex Ġuda huwa dak li għandu x-xorti li jbill il-ħobż fil-platt wieħed ma' Ġesù. Fi ftit kliem x'kienu jagħmlu? Kien jaqbad biċċa ħobż, sid il-mejda Ġesù, biċċa ħobż, il-ħobż għażżmu, qisu, qisu l-pita bread hekk li nafu aħna, jgħaġnu f'idejh, hekk jintgħaġen, jagħmel ħofra fih u kien jimliha b'din iz-zalza Is-salsa, il-ħarosett u x'hekk li kienet taħlita ta' għasel, tuffieħ u frott ieħor li kienu jagħmlu l-Lhud biex ifakkru l-bricks li kienu jibnu bihom fl-art tal-Eġittu. Kienu jfakkru t-tbatija. U din l-ewwel gidma, l-ewwel bukkun, kienu jsejħulu l-bukkun tal-ħbieb, l-ewwel bukkun, sid il-mejda kien jagħtih lill-persuna l-iktar importanti li kien hemm fuq il-mejda. lill-ħabib l-iktar privileġġjat, lill-ħabib l-iktar intimu. Tant hu hekk li, interessanti għax kont qiegħed naqra ftit hekk biex nipprepara, li fil-liturġija Biżantina, il-Griegi hekk biex jgħidu l-kelma tqarbin tagħna jgħidu il-bukkun tal-ħbieb. Il-bukkun tal-ħbieb. Psomion, il-bukkun tal-ħbieb. Hu interessanti wkoll għax fiha tifsira profonda l-bukkun tal-ħbieb, dak li konna qegħdin ngħidu ftit ilu, għax għall-ikla min inkunu, għall-Ewkaristija min inkunu, jekk mhux min ċaħdu, min itradih u min jaħrab meta jiġi fil-bżonn. Hemm nies dgħajfin, nies dgħajfin u imsejħin illejla illi naċċettaw id-djufija tagħna, li ma naqgħux fl-iżball ta' Ġuda. U allura Ġuda x'jagħmel? Ġuda jispiċċa biex imur bis-suldati miegħu u jagħti bewsa lil Ġesù, ibus lil Ġesù. Jista' jkun li fil-kuntest ta' dak li konna qegħdin ngħidu, li Ġuda xtaq tassew li Ġesù jqum fuq tiegħu, Ġesù juri min hu mad-dixxipli, jista' jkun li dik il-bewsa għal Ġuda kienet sinċiera. Imma żgur li l-bewsa ta' Ġesù min-naħa tiegħu kienet sinċiera. Kienet sinċiera ħafna, żgur. Interessanti għax Ġesù jħalli lil Ġuda fil-libertà. il-kapaċità ta' Alla. Alla huwa tant liberu li jħalli fil-libertà lil bniedem li jagħmillu l-ħsara. Alla huwa tant liberu li jħalli fil-libertà lil bniedem li jrid iweġġgħu. Araw Alla tagħna, Alla li jħallik liberu Alla li jħobbok tant, Alla li jistenniek, Alla li se jaħlek għax iħobbok, Alla li jibqa' jħobbok anki fil-mument fejn qed tiżbalja. Meta qed tiżbalja? Waqt il-mument li fih qed tiżbalja. Waqt il-mument li inti qed tgħidlu lil Alla, Jiena mhux il-pjan tiegħek irrid nagħmel imma l-pjan tiegħi. Mhux kif tirraġuna int irrid nirraġuna imma kif jirraġuna moħħi. Ġesù dak il-ħin ibusu lil Ġuda. Hekk u jaqbduh. Ġesù jingħata proprju f'idejn il-bnedmin permezz ta' din il-bewsa, permezz ta' din l-għotja żbaljata li Ġuda jagħmel tal-persuna ta' Ġesù. U hawnhekk qed forsi ta' min jirrifletti fuq punt ieħor importanti. Hekk li Alla jinqeda saħansitra bil-ħtija tiegħek, bid-dnub tiegħek biex jagħmel il-ħwejjeġ kbar tiegħu. Jekk allura kemm kemm m'għandekx verament tiddispra, kemm għandek verament taħfir lilek innifsek. Hekk kemm għandek verament meta tħares lura u tara l-iżbalji ta' ħajtek, hekk u tgħid, Imma Alla dawn qiegħed jinqeda bihom bħalma Alla nqeda bil-bewsa ta' Ġuda. biex iwettaq il-pjan tiegħu, il-pjan misterjuż tiegħu, biex Ġesù jingħata ħalli jsalva bih kull bniedem, forsi anki l-istess Ġuda, ma nafux, mhux fil-pjan tagħna li niġġudikaw, li naraw, li nippruvaw naraw l-affarijiet mill-punto di vista ta' Alla. U Ġuda jispiċċa mbagħad ħażin, jispiċċa ħażin. Għaliex? Għax Ġuda, kif għedna, billi kien bniedem self-made, billi kien bniedem responsabbli, responsabbli ħafna, eh? Jekk żbalja allura jrid iħallas. Kemm għandna minn tiegħu kultant, hux hekk? Kemm għandna minn tiegħu kultant? Eh, forsi għax ma naċċettawx li aħna wkoll għandna l-kapaċità li niżbaljaw. Hekk, u hawnhekk qiegħed il-Vanġelu. Hawn jilgħab il-Vanġelu. Ġibt dik il, l-istampa, prattikament mhix għajr basso riliev hekk. Interessanti ħafna x'għandna fuq naħa lil Ġuda mgħallaq u fuq in-naħa l-oħra għandna lil Ġesù msallab. L-idea x'inhi? L-idea hi li dak li għażel lil Ġuda qabel ma ċaħdu, dak li ħabb lil Ġuda matul il-ħajja pubblika tiegħu, anki meta kien jaf li kien qiegħed jagħmel għażliet li ma kinux jaqblu mal-Vanġelu, ma setax ma jibqax iħobb lil Ġuda anki wara l-mewt tiegħu. Allaħares Ġesù ma jiġix għal mitlufin. Allaħares Ġesù ma batiex għal min hu mitluf. Għal min qata' qalbu għal kollox. Għal min hu ffukat fih innifsu. Għal min hu iddisprat. Ġesù ġie għal dak, iwa, Ġesù ġie għal dak. Hekk dan mhux kliem tiegħi, imma huwa kliem tal-Papa Benedittu Sittax, Hekk fil-ktieb tiegħu fuq Ġesù hu jirrakkonta din ix-xena, hekk jgħid illi Ġesù, li jħobb imħabba infinita, ma setax ma jilħaqx bl-imħabba tiegħu saħansitra lil Ġuda, saħansitra lil dak li jittradih. Hekk hu allura l-iżball ta' Ġuda fejn hu? Hekk hu forsi fejn iridu jinbidlu ftit l-affarijiet anki fil-ħajja tagħna? Il-problema tagħna hi li bid-differenza minn Ġuda, ħafna drabi aħna niżbaljaw imma nippruvaw inċekknu l-iżbalji tagħna biex ma narawhomx kbar. Dak huwa wieħed mill-mod ta' kif nirreaġixxu għall-iżbalji tagħna. Meta jien żball ma narahx kbir, allura lili nnifsi ma naraniex tant ikrah u nista' nibqa' għaddej. Iktar u iktar meta ninsih bħallikieku m'għamiltux, meta ninnegah bħallikieku ma jagħmilx parti minn ħajti. Imma Ġuda ma jagħmilhiex, ma jagħmlux dan il-proċess. Ġuda hu bniedem ġust, hu raġel, ngħidu raġel aħna. Kisser u allura jrid iħallas. Imma d-diffikultà ta' Ġuda fejn kienet? Li Ġuda kien jaħseb li l-ħajja tibda minnu, jagħmilha kollha hu, u tispiċċa fih u bih. Imma aħna nafu li l-ħajja tagħna mhix hekk. U hawn tista' tiġri l-bidla kollha f'ħajjitna. Għax aħna wkoll niżbaljaw bħal Ġuda, u l-iżbalji tagħna jkunu gravi bħal ta' Ġuda, daqs ta' Ġuda. Hekk indunajna, rajna ftit matul din ir-riflessjoni, li l-iżball ta' Ġuda huwa l-iżball tagħna. Aħna wkoll ninqdew b'Ġesù. Aħna wkoll meta Ġesù ma jogħġobniex naqbdu t-triq tagħna. Aħna wkoll anzi nippruvaw nikkonvinċu lil Ġesù biex jimxi fit-triq illi nkunu traċċajna aħna, Li nkunu ppjanajna aħna, kif ipprova jagħmel hu. Id-differenza però trid tkun dak li għamel Pietru. Pietru meta jinduna li żbalja, meta jinduna li għaffeġ, nidħlu fiha fil-profond iktar għada, ma jiqafx iffukat fuq fuqu nnifsu. Imma jinduna li Alla jaċċettah kif inhu. Jinduna li Alla jħobbu anki bid-dnub tiegħu. Pietru joħroġ minnu nnifsu. Ma jibqax hu l-punt illi miegħu iqis lilu nnifsu, ir-riga illi magħha jkejjel lilu nnifsu, kemm għamel tajjeb jew ħażin. Imma joħroġ barra minnu nnifsu u jħares lil hinn, jidħol f'relazzjoni. L-iżball li għamel Ġuda hu illi jispiċċa ffukat fuqu nnifsu. Il-Vanġelu jgħidilna nidem, nidem għalhekk imur jarmi l-flus għax nidem u xtaq iraġġa' l-istorja lura. Kif ħafna drabi jiġrilna aħna. Għax hekk jiġrilna meta niżbaljaw. Wara li tiżbalja, ħafna drabi tispiċċa biex tindem u tgħid ara x'għamilt, u tkun trid traġġa' l-istorja lura. U allura l-iżball ta' Ġuda x'kien? Illi m'aċċettax illi l-iżbalji jagħmlu parti minn ħajtu. illi ma aċċettax illi hemm xi ħadd illi jħobbu anki bl-iżbalji tiegħu. Għalhekk fil-bidu bdejna hekk forsi b'din id-diffikultà li Ġuda kellu fejn tidħol l-imħabba. Hemm biex jiġi biex iħoss li hu maħbub, biex jiġi maħbub u biex ikun kapaċi jħobb 'il ħaddieħor. Forsi din kienet il-problema prinċipali ta' Ġuda. Imma Pietru, b'differenza kif se naraw għada, Pietru jibda jgħix bil-grazzja. X'jiġifieri? Jibda jagħraf illi l-ħajja tiegħu tiddependi għax xi ħadd, minn xi ħadd li jħobbu b'xejn. Għax xi ħadd iħobbu b'xejn. Hu jista' jgħix, Pietru jista' jgħix il-ħajja għax hemm xi ħadd li kontinwament iħobbu b'xejn. Il-ħajja frott il-grazzja. L-imħabba gratis, hekk tfisser il-grazzja. Pietru kien kapaċi jasal biex jagħraf li Alla lilu jħobbu b'xejn u l-imħabba ta' Alla jikbar mid-dnub tiegħu. Ġuda baqa' ffukat fuqu nnifsu. Ma kienx kapaċi jagħmel din il-qabża, ħtija tiegħu, mhux ħtija tiegħu. Hemm? Żgur li biċċa u biċċa. M'aħniex se nidħlu fir-responsabilità, m'aħniex se nidħlu fil-ġudizzju ta' Alla fuqu. Salvax, ma salvax, il-ġudizzju ta' Alla. Il-biċċa tax-xogħol hi illi żgur li l-erbat ijiem li għamel f'din id-dinja Ġuda għexhom miskin, għexhom ta' ikkundannat. Għexhom bid-diffikultà, bil-problema, u x'hekk bir-responsabilità l-kbira illi kollox jiddependi minnu. Bir-responsabilità l-kbira li jrid iġib kollox tajjeb u perfett. Bir-responsabilità l-kbira illi jekk jiżbalja m'hemm ħadd li jħenn għalih u jaħfirlu. Hekk aħna għandna l-grazzja, għandna l-grazzja llejla, illi permezz ta' din il-figura, illi tagħmel parti mill-persuna tagħna, mill-persuna ta' kull wieħed u kull waħda minna. Għandna l-grazzja illi nagħrfu li nindunaw illi jekk aħna niżbaljaw, jekk aħna żbaljajna, iva kien jiddependi minna, Imma nistgħu nibqgħu ngħixu għax hemm xi Ħadd li jħobbna anki bl-iżball tagħna. U dan jagħtina l-qawwa, jagħtina l-kapaċità li naċċettaw lilna nfusna, li nħobbu lilna nfusna, li nkunu tassew imfaħħrin, it-tifsira tal-isem Ġuda, Lodato, imfaħħar, praised, int imfaħħar, għaliex inti iben maħbub ta' Alla, bit-tajjeb u bil-ħażin tiegħek. Il-ħażin tiegħek jaħfirulek Alla. Ma tistax int tagħmel tajjeb għall-konsegwenzi tal-iżbalji tiegħek. Anki jekk tipprova, anki jekk trid, anki jekk tipprova tħallas, inneħħuha minn moħħna din l-idea. Ħafna drabi u xekkexna bl-idea li aħna kapaċi npattu għal kollox għad-dnubiet tagħna, mhu veru xejn. Huwa Ġesù, bl-imħabba tiegħu, bl-imħabba infinita tiegħu, illi jiddissolvi, li prattikament iħoll, imewwet il-ħtijiet tagħna, l-iżbalji tagħna, d-dnubiet tagħna. Ma jibqgħux jidhru, is-swied tad-dnubiet tagħna ma jibqgħux jidhru fid-dawl tal-imħabba tiegħu. Ejjew ngħixu bil-qawwa ta' din il-grazzja Ejjew ngħixu midinbin, iwa, li jaf fi ġnija li niżbaljaw bħal Ġuda, u forsi iktar minnu, fil-fond ta' qalbna, imma midinbin li nafu li hemm il-grazzja ta' Alla li jħobbna, midinbin li kapaċi nirċievu l-bokkun tal-ħbiberija, l-Ewkaristija, li hija proprju l-ikel tal-morda, L-ikel ta' min hu fil-bżonn, l-ikel tal-batut. Hekk il-Mulej jagħtina l-grazzja verament li mmorru lil hinn mid-disperazzjoni tal-persuna li tħossha responsabbli weħidha tagħha nfisha, tal-iżbalji tagħha, u niftakru li Alla hu ħanin, li Alla hu mħabba, li Alla hu maħfra, u jinqeda bl-istess żbalji tagħna biex jagħmel il-ġid mhux biss lilna, imma anki lil ta' madwarna. L-appuntament tagħna jkun għal għada fl-istess ħin nirriflettu fuq il-figura ta' Pietru. Il-lejla t-tajba lil kulħadd, nispiċċaw hekk b'għanja liturġika sabiħa fuq ir-ras ta' Kristu.